Тулта шатӑртатать декабрь. Килтен киле ҫӳрет тӑлмач. Паян партизана ҫакатпӑр, йӑлт тухӑр, юрамасть юлма. Ял варрине кашта тӑваҫҫӗ ирӗксӗрех колхозниксем. Сайра пулин те Пыркалаҫҫӗ, пуҫтарӑнаҫҫӗ пуҫ чиксе. Тепри пыни те май килсессӗн хуллен-хуллен шӑвать килне. Епле пӑхса тӑранс тӳлеккӗн тен ҫакӑҫ хамӑр ялсенех. Нимӗҫсем вара нумайӑн, ҫӗр ҫын ытла салтакӗсем, офицерсем, епле уявӑн тапать пуль халь чӗри вӗсен. Пӗр вунӑ юланут тӑратнӑ йӗри-тавра кашта патне. Хӗҫӗсене вӗсем кӑларнӑ ташлаттараҫҫӗ утсене. Мӗнле уяв? Анчах уяв-ши? Ҫук-ҫу, хӑрав кашни куҫра, хӗлхем сӳнмен, вӗсем туяҫҫӗ, вал хӑвӑртлать ҫӗн пушара. Илсе килеҫҫӗ, терӗҫ. Пурте пӑхса тинкерчӗҫ мал енне. Ах, Тура, хӗрача-ҫке, кур! тет пӗр карчӑк хӑйӗн кӳршине. Декабрьӑн лутра хӗвелӗ ҫунать пек уйрӑмах тасан. Чӑлхапала кӑна тӗреклӗн пусса пырать хӗр партизан. Ах, Таня, Таня, епле хӳхӗм пур ҫут тӗнче те ҫак самант! Ҫӗршывӑм! Парӑна эс тӳсӗм! Чунне ачашлӑх ан аман! Чӑн вырӑс чунлӑскер Татьяна хӑй те пӗлмесӗр мӗншӗнне Раҫҫей хӗлине пит кӑмӑлланӑ, унӑ вырӑсла сив илемне. Ку пӗлнӗ, пӗлнӗ мӗншӗнне те, юратнӑ пурччӗ унтан, вартан. Юрне те, сивӗ хӗвелне те юратнӑ вӑл ытарайман. Пӑхсадран ялйыш хумханчӗ, хӗре кӳртеҫҫӗ варрине. Пуҫне ҫӳле йӑтса ҫывхарчӗ хӑюллӑн вӑл кашта умне. Ик ешчӗк айлӑ ҫилӗ хунӑ. Кашта ҫинчен анать йӑлмак. Хӗре тӑратрӗҫ. Сивӗ ункӑ, мӑйне тӑхӑнтараҫҫӗ ак. Палач кантра туртмашкӑн хатӗр, анчах тӑхтатрӗ комендант. Кашта тавра хыпкаланать пӗр фотограф. Таня кӑшкӑрать. Эй, юлташсем, мӗскер хавассӑр пӑхатӑр пит? Хӑюллӑрах! Кӗрешӗр, ҫапӑҫӑр, ҫунтарӑр фашистсене йӗри-тавра! Пӗр нимӗҫ Таньӑна хумсарчӗ. Анчах ӑна тӗртсе ярса ҫапла хӗр хыттӑн янраттарчӗ, мӗн пурӗ илтрӗ ҫав сасса. Вилмешкӗн эпӗ хӑрамастӑп, хам халӑхшӑн вилни телей. Палач кӗтсе аптрать пулас та коменданта куҫран тӗллет. «Часрах!» — тет комендант васкатрӗ. Сӑнӳкерен офицера вӑлт ҫаврӑнчӗ те хӗр каларӗ фашист ҫыннисене вара. «Эсир мана халех ҫакатӑр, анчах та эп пӗчченҫӗ мар, Пурне те пурӗ пӗр ҫакаймӑр, час килӗ пирӗн аслӑ ҫар. Ҫӗршыв йӑлтах тапраннӑ чухлар, эй, салтаксем, ӳкӗнмелле ан пултӑрччӗ, каян юлӑр, каҫсамӑр пирӗн еннелле. Ан вӑрҫӑр, парӑнӑр, пӑрахӑр, пӑшалра часрах халех. Пирте вӑл тӗрӗслӗх, ӑнланӑр, Эпир, эпир ҫӗнтермелле! пӑхса тӑран этем речӗ. Асаплӑ вырӑс ҫыннисем хуллен ӗсӗклесе йӗреҫҫӗ куҫҫулӗнчен те шикленсе. Палач карт туртрӗ, карӑнтарчӗ. Анчах тепре чӗвен тӑрса ик аллипе хӗр чармакланчӑк пушатрӗ ячӗ кӑшкӑрса. Сывпулӑр, юлташсем! Кӗрешӗр! Ан манӑр! Парче пирӗнпе ӗненӗр! Ешчӗ кӗмсӗр-кемсӗр Йӑванчӑ нимӗҫ тапнипе. Юр кӑчӑртатрӗ те лӑпланчӗ. Ах! Терӗ халӑх тӑвӑнса. пӗри шари ҫухӑрса ячӗ, вӑрманалла кустарчӗ сас.